Croeso mawr i chi i ddarganfod y Pasg, oedfa lle byddwn ni'n dathlu'r atgyfodiad, bywyd newydd a Iesu yn curo'r bedd. Dwi wrth fy modd â'r ffaith bod ni'n dathlu'r Pasg yma yng Nghymru yn ystod cyfnod y Gwanwyn, lle mae yna rwyddion o fywyd newydd, o olau llachar a gobaith ar y gorwel bob blwyddyn. A gwedi'r flwyddyn i ni wedi cael a'r geiaf caled diweddar rydyn ni gyd yn dyheu am obaith yn dyn ni. A dyna yn ei hanfod yw natur y Pasg, pan oedd pethau'n edrych yn ddi, pan oedd popeth yn anobeithiol, gyda carreg drom o flaen bedd Iesu, do, fe ddaeth atgyfodiad ac fe ddaeth buddugoliaeth wrth i Iesu guro'r bedd. Ac yn ystod y munudau nesaf heddi, byddwn ni'n edrych ar ddarlleniadau penodol o'r Beibl, Byddwn ni'n clywed parchedig Alun Tudur o Ebenezer Caerdydd yn sôn am hanes y Pasg. A byddwn ni hefyd yn clywed stori Bethan Perry. Trwy lyged hi, fyddwn ni'n edrych yn ôl ar y flwyddyn a aeth heibio, blwyddyn mawr i'r Perrys wrth nhw ddathlu dyfodiad newydd i'r teulu.

Tybed sut 'y chi'n teimlo nawr ein bod ni'n dathlu'r Pasg am yr eil dro o dan glo? Wel, mae wedi bod yn flwyddyn y byddwn ni byth yn ei anghofio am sawl rheswm, ond mae gan deulu'r Peris reswm i ddathlu yng nghanol y cyfan. Do, fe ddaeth babi bach newydd i ychwanegu at y teulu yn ystod y misoedd diwetha', felly dyma Bethan i sôn am ei rheswm hi am 'i gobaith mawr yng nghanol popeth.
Mae'r flwyddyn diwetha' 'di bod yn flwyddyn rhyfedd iawn. Um, fi'n cofio amser yma blwyddyn diwetha a'r cyfnod clo mawr yn dod, um, teimlo yn ansicr iawn beth sy'n mynd i ddigwydd, ond hefyd oedd rhyw elfen bach o gyffro, mae hwn yn wahanol, cael y plant i gyd adre, a ni'n teimlo, o, mae hwn yn gyfle nawr i um, stopio ac i addysgu nhw ac i ddod â diw mewn i bob pwnc, a ni'n gweld e fel cyfle i ailgysylltu gyda'r plant mewn ffordd a jyst mwynhau cwmni nhw. Ond wedyn fi'n cofio Pasg blwyddyn diwetha, gwylio um, yn oed fyny ar y teledu mewn dagre, achos o'n i eisiau bod gyda pawb yn dathlu yr atgyfodiad a eisiau bod gyda teulu'r eglwys. Um, a wedyn wrth i'r flwyddyn barhau, o'n i dal yn yr un sefyllfa, a falle oedd y brwdfrydydd yna o ddysgu'r plant a Yym, cael amser Beibl ar ddechrau'r diwrnod, dod â'r elfennau Cristnogol mewn i fywyd pob dydd, falle oedd hwnna'n dechrau pylu, um, a jyst teimlo yn grac ac yn rhwystredig a eisiau gweld pobl. Um, a wedyn yr haf yn dod a bach fwy o um, hwyl, ni wedi treulio oriau yn yr ardd yma, ni mor, mor ddiolchgar am, am yr ardd i allu jyst i ddan i'r plant, maen nhw wrth i bodd. allan, so oedd hwnna'n gret. A wedyn um, Nowa'n dod, so yn pedwerydd plentyn ni, a'r um, heriau o hynny, ond y llywenydd o hynny hefyd. Um, a jyst teimlo mae rhywun angen yn sylw i trwy'r amser nawr. Ie, um, yeah, mae wedi bod yn flwyddyn gwahanol, flwyddyn lle ni wedi mwynhau cwmni'n gilydd, ond really stryglo am peidio gweld teulu a ffrindiau um, a teimlo'n gaeth i un lle falle, a jyst teimlo'n rhwystredig ar y cyfan. wedi dysgu lot yn y flwyddyn diwetha, lot am, amdano fi fy hun, lot am um, rôl yr eglwys yn y bywydau ni. Um, Fi, fi di meddwl yn aml am sut un yw Dyw, a bod ni fod efelychu, a bod ni wedi cael yn creu ar lun y delw Dyw, a bod ni fod dangos y rhinweddau yna o gariad, o amynedd, o drugaredd. Um, ond wedyn mae'n elfennau o ddiw sydd ddim yn perthyn i ni, fel bod e'n holl wybodus ac yn holl alluog ac yn, um, yn trefnu pob peth. A dros y flwyddyn diwethaf fi wedi ffeindio bod fi eisiau yr elfennau hynny o Dduw sydd ddim yn berchen i fi, a wedyn ddim yn dangos yr elfennau hynny o Dduw sydd yn berchen i fi. Um, fi eisiau bod yn lot fwy hollwybodus ac trefnu'r bywyd a trefnu'r teulu a bod yn aniddig pan wedi pethau ddim yn mynd yn ffordd i, math yna beth. So fi dysgu hynny amdano fi hi fy hun, fi'n meddwl. A dysgu hefyd ni fod bod gyda'n gilydd, ni wedi cael yn creu, fel ni'n dweud, ar lun y delw Dyw sydd yn Dad, Mab a Ysbryd Glân, mae e'n gymuned, a ni fod yn gymuned gyda'n gilydd, a jyst gweld colli hynny, a fi'n meddwl bod hynny'n beth iach, bod ni'n colli gweld ein gilydd, achos ni ddim 'di cael ein creu i fod yn ynysoedd ar ben ein hun, ac i fod yn annibynnol. Yym, so fi'n meddwl 'di dysgu hynny, fi'n berson pobl, yn mwynhau pobl, a pan dyw pobl ddim yn cael bod yn rhan o mywyd i, um, mae hwnna'n anodd. Ond eto, mor ddiolchgar am Yym, FaceTime a Zoom a galwadau ffôn a gallu dod i'r ardd yn yr haf, math yna beth i gysylltu gyda pobl. gobeithio wrth yn ôl at yn gilydd, byddwn ni'n gweld gwynebau newydd, gweld gwynebau sydd falle wedi profi um, Iesu Grist mewn ffordd fwy real um, yn ystod y cyfnod clo a byddwn nhw yn dod ac ymuno gyda ni fel teulu'r eglwys. Bydd yna golledion, pobl fydd ddim yn dod nôl a bydd hynny'n drist ac yn, um, ac yn destyn galar i ni. Ond fi'n meddwl, wrth yn ôl at yn gilydd, bydd yna gyfleoedd newydd falle, bydd yna um, bobl newydd, ond beth sy'n anhygol i feddwl, mae'r Iesu yr un peth. Mae e, dyw e byth yn newid. A dyna beth sydd wedi bod yn gysur i fi yn ystod yr cyfnod clo yma yw, Mae fi'n canu emynau'r plant cyn mynd i gysgu a ni'n canu um, Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy yn frawd a ffriod i mi mwy, ef yn arweinydd, ef yn ben, i'n dwy'n o'r byd i'r nefoedd wen. Wedyn mae'r ail bennill yn sôn am um, pwy sy'n gwrando ar yn gryddfan yn enaid gwan ni, pwy sy'n dwy'n ni o'n holl o fudiau i'r lan, pwy garia maich fel bren yn nef, pwy gyd ymdeimla fel efe. A mae jyst y geiriau yna wedi cario fi trwy um, yr misoedd diwetha, meddwl, mae Iesu Grist yn fyw, a dyna beth byddwn ni'n dathlu, ynddo fe, a dyna sydd yn wir bob di syl pan ni'n cwrdd, uh, pan fyddwn ni'n cwrdd gyda'n gilydd, ni'n dathlu bod Iesu Grist yn fyw. Um, a cyn y cyfnod clo, yn ystod y cyfnod clo, blynyddoedd wedi'r cyfnod clo, yr un gwirionedd yw, mae Iesu Grist yn fyw, Felly, mae e'n gallu cario ein beichiau ni, mae e'n gallu cysuro ni, mae e'n gallu'n achub ni, mae e yn arglwydd ac yn frenin ac yn ffrind ac yn frawd i ni. A fi'n gobeithio pan bydd y cyfnod clo yma drosodd bod ni'n nôl gyda'n gilydd, bydd pobl newydd yn ymuno â ni, achos bod nhw wedi profi Iesu Grist yn ystod y cyfnod clo, um, falle cyn hynny. Um, dyw e ddim yn newid, bydd sefyllfa newid, ond dyw Iesu Grist byth yn newid, a mae hwnna'n gysur i bawb. Um, mae e'n fyw ac yn abl i, i newid yn sefyllfa ni. A mae hwnna'n rhywbeth gwych, fi'n meddwl.
Yn gynnar fore Sul, pan oedd y Saboth i ddewig drosodd, a hithau'n dechrau gwawrio, dyma Mair Magdalen a'r fair arall yn mynd i edrych ar y bedd. Yn sydyn, roedd daeargryn mawr. Dyma angel yr arglwydd yn dod i lawr o'r nefoedd, a rholio'r garreg oddi ar geg y bedd, ac eistedd arni. Roedd wyneb yr angel yn disgleirio'n llachar fel mellten, a'i ddillad yn wyn fel eira. Roedd y milwyr yn crynu gan ofn. A dyma nhw'n llewygu. A dyma'r angel yn dweud wrth y gwragedd, Peidiwch bod ag ofn. Dwi'n gwybod eich bod yn edrych am Iesu, yr un gafodd ei groesoelio. Dydy e ddim yma. Mae wedi dod yn ôl yn fyw. Dyna'n union beth ddywedodd fyddai'n digwydd. Dewch yma i weld lle bu'n gorwedd. Yna, Ewch ar frys a dweud wrth ei ddisgyblion, Mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw, ac mae'n mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch a'i weld yno. Edrychwch, fi sy'n dweud wrthoch chi. Felly, dyma'r gwragedd yn rhedeg ar frys o'r bedd i ddweud wrth y disgyblion. Roedden nhw wedi dychryn. Ac eto yn teimlo rhyw wefr. Yn sydyn, dyma Iesu'n eu cyfarfod nhw. Helo, meddai. Dyma nhw'n rhedeg ato ac yn gafael yn ei draed a'i addoli. Peidiwch bod ag ofn, meddai Iesu wrthyn nhw. Ewch i ddweud wrth fy mrodyr am fynd i Galilea.

Doedd Tomos ddim yno pan nath Iesu ymddangos. Tomos oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r deuddeg disgybl. Dyma'r lleill yn deud wrtho, Da ni wedi gweld yr arglwydd! Ond ei ymateb oedd, Nes i mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddyrnau, a rhoi fy mys yn y briwiau hynny a rhoi fy llaw i mewn yn ei ochr, wna i byth gredu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach roedd y disgyblyn yn y tŷ eto, a'r tro hwn roedd Tomos yna efo nhw. Er bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu i mewn a sefyll yn y canol a dweud, Shalom! Trodd at Tomos a dweud, Edrych ar fy arddyrnau, rho dy fys i mewn ynddyn nhw. Estyn dy law i rhoi yn fy ochr. Stopia ama, creda! A dyma Thomas yn deud, Fy arglwydd am Duw!
O Duw ein Tad, wrth i ni ddathlu newyddion da Sir y Pasg, ni'n dod i dy addoli ac i ganu dy glod oherwydd mae Christ yn fyw. Haleluia. Dyn ni'n diolchgar i'ch bod ni'n byw mewn wlad sy'n ddathlu gwyl y Pasg, pobl sy'n dynabod di gyda phobl sydd ddim yn dynabod di eto. Gweddïwn fod yn ystod y gwyliau bydd pobl ledled Cymru yn cofio'r rheswm y ddathliad ac yn dechrau codiad Cristnogaeth hefyd, newydd. Gweddïwn hefyd, bydd neges y Pasg yn dod i mewn i galonnau credwyr i gryfhau ein ffydd. Wrth mae restrictions y cyfnod clo yn dechrau cael eu lleddfu, helpwn ni i meddwl am pobl eraill o'n gwmpas ni, ein teuluoedd, ein ffrindiau, ein cyd-weithwyr. Mae pawb wedi cael profiadau a phroblemau wahanol o'r blwyddyn diwetha a mae'n pwysig i fod ni'n cofio teimladau pobl eraill. Ar y diwrnod 'ma, rydyn ni'n cofio cariad y wnaethoch chi ei ddangos i ni hyd yn oed pan rydyn ni'n ei haeddu. Helpu ni i ddangos gras a charedigrwydd i eraill. Arglwydd Dduw, helpu ni i gofio geiriau Iesu, Dwi'n rhoi gorchmynydd newydd i chi, carwch eich gilydd. Rhaid i chi caru'ch gilydd yn union fel dwi'n caru chi. Diolch am dy gariad a diolch am y adferth. Amen. Amen.
Blynyddoedd yn ôl pan oedd Vicky a finna yn byw yn Wrecsam, a finna yn weinidog ar Eglwys Annibynnol Ebeneser Wrecsam. Dyma ni yn penderfynu mynd un nos Wener i Gail's Bistro yn Llangollen. Hwn yn fwyty soffistigedig yn yr ardal, efo gola cannwyll tywyll yno, pawb yn rhyw fath o ymgolli yn y gweill. Ogla garlic, cerddoriaeth Ffrenig yn y cefndir, naws cyfandirol ar lan Y Gamlas yn Llangollen. Yy, cyn ynny'n syniad i o haute cuisine oedd mynd â ffowlan i siop jips ar ddydd Sadwrn, ond mi oedd pethau wedi newid. Mi oeddan ni'n gwpwl ifanc oedd wedi ennill yn cyfloga cynta a ddim yn gwybod sut i wario fo i gyd, dach chi'n cofio y dyddia hynny? A noson hon mi oddan ni'n soffistigedig yn bistro gêls, yn edrych trwy y fwydlen, yn cael dipyn o aperitif, cael starter, prif gwrs. Ac yna'n disgwyl am y starter, Garlic mushrooms oedd o, dach chi'n cofio cyfnod yna? Garlic mushrooms oedd y starter. Oedd hynny cyn i ni symud ymlaen at yr hen prawn cocktail. Wrth i ni ddisgwyl uh, am y starter, dyma fi'n gweld un o aelodau Ebenezer uh, yn y bwyty. A dyma ni'n cyfarch yn gilydd o bell, helo, sy'n fai, sy'n da chi, hyfryd ych gweld chi uh, heno. Ac ar ôl i wneud hynny, dyma ni'n ista wrth yn byrydda, a cael yn garlic mushrooms, a cael, da chi bod, uh, rhywbeth fel lasagna fel prif gwrs. A dyma'r noson yn mynd yn ei blaen yn hwylus, a dyma pobl yn dechrau gadael y bwyty. A dyma y ddau ohonon ni'n penderfynu fysa ni'n gadael hefyd a dyma fi'n draw at y til a dyma fi yn gofyn i'r hogan o'r tu ôl i'r til, Gai y bil os gwelwch chi'n dda, dwi'n awyddus, oeddan ni ar bwrdd deuddeg yn y fan honno. A dyma'r ferch yn edrych yna fi, bwrdd deuddeg? Na, does na ddim byd i dalu am hwn. Wel, wrth gwrs, medda fi, Da ni wedi bwyta, da ni wedi cael garlic mushrooms yn ei starter, da ni wedi cael prif uh, gwrs. A dyma dweud, na, ddos na ddyn yma, oedd ar y ffordd allan ac oedd o'n talu. A dyma fo'n dweud, da chi'n gweld y bwrdd yn fanna lle mae'r cwpl yna? Um, dwi eisiau talu i bil nhw. A dyna nath uh, Tudor Williams. talu y bil yn llwyr ac yn gyfan gwbl. Ac o'n i'n gwybod bod gynna i ddyled i dalu, ond do'n i ddim yn gorfod talu, oherwydd oedd yr arian i gyd wedi cael ei dalu, ac o'n i 'di cael y bendith, oeddan ni 'di cael y bendith o gael bryd blasus, cynnwys pwdin erbyn y diwedd! yn rhad ac am ddim. Ac i mi, oedd y digwyddiad yna drwy'r blynyddoedd, mae 'di bod yn ddarlun bach o ras rhyfeddol Duw a'r hyn mae o'n ddangos yn yr Arglwydd Iesu Grist. Mae'r Beibl yn yn dysgu ni dro ar ôl tro fod gan ddynoliaeth broblem enfawr. A'r broblem honno ydy'r rhwyg sydd wedi digwydd rhwng pobl a Duw. Yn Genesis, mae yna ddarlun yn bod ni wedi cael yn creu i fyw mewn perthynas hefo'r Crëwr, ac yn y berthynas yna, da ni'n cael cyflawnder a llawenydd a bodlonrwydd a heddwch a thangnefedd. Ond fi o wrthryfelodd dynoliaeth yn erbyn Duw a da ni'n cael hanes y cwymp ma, y gwrthryfel mawr, a phobl yn deud allwn ni fyw, wel, Yolo, allwn ni fyw heb Dduw, da ni ddigon da, mae ganddo ni ddigon o adnoddau i fyw ar yn pennau yn hunan. Ond mae'r Beibl yn yn dysgu ni fod yr cwymp, fod y rhwyg gyda Duw yn beth enfawr, Dyma pam fod yna newyn ac anghyfiawnder a rhyfel a gwrthdaro a throseddu a chasineb a salwch ac iselder yn bodoli, oherwydd ein bod ni wedi colli y berthynas sydd i fod rhyngon ni a Duw. Ac uwchlaw popeth yn ein bywydau, Da ni angen dod yn ôl i berthynas efo Duw. Da ni angen trwsio'r rhwyg sydd wedi dod rhyngon ni. A mae'r gwrthryfel yma yng nghalon bob un ohonan ni. Mae'r tywyllwch yn yn meddyliau, mae'r trachwant yn yn calonau, a mae dylanwad y byd yn yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. A da ni ddim yn gallu cael gwared o'r pethau hyn. Da ni ddim yn gallu cyfannu'r rhwyg, trwsio'r rhwyg ohonan ni yn hunan. Dwi mor hen erbyn hyn fel bo fi'n cofio'r saithdega, a rhei ohonoch chi sydd yn hŷn na hanner cant oed yn gwybod fel y na lot o streicia a blackouts yn ystod y saithdega oherwydd y streics. A mi o'dd sbwriel yn casglu ar y strydoedd. Chi'n tyrru bagia ar y strydoedd yn amal iawn yn dewi drewi oherwydd do' na neb i'w clirio nhw. Dyna neb i waredu y llanast. A mae'r Beibl yn dweud, mae fel hyn, mae pechod yn yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. Mae'n pentyrru oherwydd bod ni methu delio hefo fo. Mae'n drewi yn yn bywydau ni. Ond mae Duw yn ei gariad wedi trefnu ffordd i ddelio hefo'r rhwyg, i ddelio hefo'r pechod, i ddelio hefo bob Llanast. A dyma lle mae gras yn ymyrryd, haelioni rhyfeddol Duw yn Iesu Grist. A mae hyn yn wahanol i grefyddau eraill sydd yn dweud, gwnewch y'ch gorau, byddwch fyw yn dda ac wrach fydd Duw yn eich derbyn chi. Mae Cristnogaeth yn dweud, allwch chi ddim byw yn ddigon da, Ond mae Duw wedi paratoi ffordd i chi ddod yn ôl i berthynas â Fo. A mae hyn yn digwydd yn Iesu Grist. Mae Duw wedi trefnu ffordd i'n cymodi ni, i'n cyfannu ni, A mae'r Beibl yn gofyn, Credwch yn yr Arglwydd Iesu. Mae Iesu wedi byw bywyd perffaith ac mae hwnnw'n cael ei gyfri fel eich bywyd chi. Dach chi'n gwybod am yr emyn falla sydd yn dweud, Fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y Tad. Mae o'n golygu fod Iesu, Mab Duw, wedi marw ar y groes trosom ni, wedi derbyn y gosb am ein pechodau ni, Mae dau ddiwrnod yn ddiweddarach wedi atgyfodi ac wedi concro marwolaeth. Ac yn y fan yma, da ni'n gweld gras Duw yn glir. Oherwydd, un, da ni ddim yn gallu trwsio rhwyg efo Duw yn hunan, Ac yn ail, tydan ni'm yn gallu cael gwarad o'n pechod. Ond mae Duw yn ei gariad wedi gwneud hyn, a mi fyddwn ni'n daslu hyn rwan dros y Pasg, drwy gofio'm groes Calfari a chofio'm yr atgyfodiad ar y trydydd dydd. Yn y llythyr at yr Effesiaid, 'dan ni'n cael y geiriau yma, Heiliomi Duw, sef gras Duw, ydy'r unig beth sy'n ein hachub, yn eich achub chi, wrth i chi gredu. Da chi wedi gwneud dim i haeddu'r peth, anrheg Duw ydy e. Da chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydan ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu i ni wneud yr holl bethau da mae o wedi trefnu ymlaen llaw i ni eu gwneud. Mae Duw yn yn caru ni gymaint fel yn yr Iesu fod o wedi trefnu ffordd i ni ddod i berthynas newydd a byw gydag ef, fel yn bod ni'n cael Bywyd newydd. Maddeuant am yr holl betha gwael 'da ni 'di gneud. Cychwyn newydd. Rhyddid o euogrwydd. Ystyr newydd. A 'da ni'n derbyn yr Ysbryd Glân i'n calonnau, i fod yn nerth i ni, a bywyd tragwyddol. A mae hyn i gyd yn herio'r syniad yma o Yolo, You Only Live Once, felly mae rhaid i mi wneud bob dim i gael pleserau a llawenydd yn y bywyd hwn. Hold on, meddai'r Beibl. Mae'ch bywyd chi'n nghyd-destun tragwyddoldeb fawr ei hun. Ac wrth i ni dderbyn gras Duw, da ni'n cael yn hannog i fod yn bobl rasol yn hunain, tuag at y bobl yn ein cymdogaeth, tuag at yn teulu. Ond trywydd arall ydi hwnnw heddiw yma. Ar ôl i Tiwdor Williams dalu am y bwyd yn Gales Llangollen dros y blynyddoedd, dwi 'di gneud yr un fath yn achlysurol i ffrindia. Felly ma' gras yn meithrin gras. A ma' gras Duw tuag ata ni yn meithrin gras yn yn calonna ni. fel ein bod ni'n rasol tuag at y bobl sydd o'n cwmpas ni. Dim ond crafu'r wyneb dwi wedi gwneud yn y fan yma wrth sôn am ras. Mae 'na lawer mwy i'w ddweud a llawer mwy i'w ganfod am ras rhyfeddol Duw. Oherwydd mae gras Duw yn enfawr, rhy fyr i'w tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Ch'mod, y darlun sy'n dod i meddwl i'r funud yma ydi Tardis Doctor Who ynde? Blwch bach glas, da chi'n agor y drws a da chi'n mynd i mewn a mae o'n enfawr ar y tu mewn, felly gras a heullion ni Duw. Gair bach ydi o, Ond dach chi yn agor y drws a ma' 'na balas enfawr o gariad a haelioni yn ymagor. Dyna pam fod Titus Lewis yn gallu canu fel hyn, Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn maeddu angau hun. Hynod fawr yw yn awr, Brenin Nedd a Deiar Lawr. Ga i ddymuno'n dda i chi, a'ch annog chi, os nad ydach chi'n gret gredu, i roi y'ch ffydd yn yr Arglwydd Iesu. Mae o'n llawn gras. Os ydach chi'n credu, agorwch y'ch calonnau i'r gras hwn, a gadewch i Dduw drwy yr Ysbryd Glân y'ch cryfhau

Wel, y newyddion mawr yw y byddwn ni'n cyfarfod y tro nesaf. Yn anffodus, nid yma yng nghanol Rhydaman, ond dros Zoom. Felly, mae 30 am 6 y nos, syl ola mis Mai. Gwnewch yn siŵr bod chi'n cysylltu â ni dros Zoom a rhowch sylw fan hyn os lycach chi dderbyn y link hefyd. Ond yn y cyfamser, wrth ni ddathlu'r Pasg gyda'n gilydd, beth am ni gloi gyda geiriau Paul at yr effesied. Clod i Dduw am yr haelioni anhygoel mae di ddangos tuag ato ni. Ei anreg i ni yn y mab mae'n ei garu. Cawsom ni ein gollwng yn rhydd am fod marwolaeth ei fab ar y groes wedi gwneud maddeuant ein pechodau yn bosib. Dyna lle dyn ni'n gweld mor anhygol a hael mae Dyw wedi bod tuag ato ni. Gadewch i ni ddiolch iddo am ei haelioni anhygoel.